evevi ese evegbea, evevi edo evegbea. Aa míetsɔ ee viɖi ya me ku ɖe míatɔ Homeland Study Foundation Group tɔwo ƒe e gbagba yi dzem wo le be yewoaku ɖokuisi ŋuti ta. E menye nya vi wonye dzɔ le nye di em o e ame yiwo be yewo dzomawodzomawo, ame yiwo do dziku wododzi ku, ame yiwo be me edzemedze mahe votaɖi na ɖe megbe o ho gblɔ kema gake ɖesiaɖe kple ɖesiaɖe mi gblɔea emm ɖevi ƒe susu bubue ma kple nugɔme masemase nye mia mia miamebubuaɖa ekpɔ fiyɛ ke wote flia ɖo fiye aŋɔŋlɔ le ekpɔea afike nebu be aŋɔŋlɔ le aŋɔŋlɔ mele afima o ta egɔme koe nye be ɖe míatɔ o. Mílé ŋku ɖe eŋu aŋlɔwo mele Transvolta Togoland te o. Ta ne mi be Volta Region naƒo ɖokui shia? Ok, enya nyuie ɖe ma gake am nye biabia nye be ama kawoe mi dzi be woaƒo ɖokui shia? Tututututu tae nye ke ya wɔm ɖo. Yi ke aŋlɔ mele eme o. Ok, Eho le afi ma, xɔxɔe le afi ma, bɔku le afi ma, bibila le afi ma, yendi le afi ma, nagbaduri. Ame yawo katã le Transvolta Togolândia. Ɔ woe ma yi ke wome wome tame bum tso ke ma ŋu. Aleke mi nɔ ge gbɔ fia o kea? E eke yi mikpɔ de dzesi ganye yi kpo woƒe coat of arms kple flaga. Ya. Coat of arms e nye ke. Kpɔ lo la. Alright mikpo flaga ɖa. Eya enye ke. Gake eŋua ke ye hiã nye be gɔmesese gaƒoƒo ya menye gaƒoƒoe ke miakɔ nɔ o, eke ya wɔm fiɔ. Ne míaɖo dzi ava abe eŋeawo ene, abu susu akpɔ be ɖe aleke míawɔ ne eŋedukɔ nayi ŋgɔ ɖe mɔ vovovowo ta. Ekema ahe mɔnukpɔkpɔ gã aɖe vɛ, asitsatsa ƒe mɔnukpɔkpɔ. Ekema anyo. Menye ke yi ke miawo le gaƒoƒoea megbe yi ke nuwo sese ma la ɖe, míewɔ mí be e yɔ xo ɖokui shi yi ke eŋ geɖegeɖegeɖe ame aɖewo ƒe agbe ava tsi me. Menye kema hĩ ɔ, midze gba ne mi be yɔ wɔe ɖe, midze gbagba mia wɔe nyuie. E ame yiwo ke mi dzi be ne wokpe ɖe yewo ŋu ɖe, mina mia nya be ame kawoe, edukɔ kawoe le mi dzi be ne wokpe ɖe yewo ŋu ne yɔ xo ɖokui shia. Mina Míase ale yi ke Yeŋditɔwo gbɔgblɔ, Bibilatɔwo gbɔgblɔ, Nankpaduritɔwo gbɔgblɔ hafi ɖi ne míanya be ɖeko vivi amewo li. Gake ne enye eho kple xɔxɔe kae mi ke ya wɔm ɖo? Etsi kum mele ɖe kpakpa eƒe dzime ma. Ne mi be Volta Regina, eho xɔxɔe kple enutomo me ƒe avue ma wɔm mele. Yi ke ame mɔwo kɔ woƒe susu me le afi ma. Ta ne mi miaƒe Homeland Study Group Foundation yi ma o ɖe, miɖaŋlɔ ɖa le me. Miɖaŋlɔ ɖa le me. Aŋlɔtɔwo mele ke ye me. Aŋlɔ mele voter eh, transvoter Togoland issue ye me. Mibu tame nyuie ne mianya le miawo mia. Mm. Ema miagado.